Jiena ningħaqad mal-Prim Imħallef fl-awguri tiegħi lill-Imħallef Abela u l-Maġistrat Mercieqa. M'għandix dubju li kemm l-Imħallef Abela kif ukoll il-Maġistrat Mercieqa huma nies ta' integrità li se jkunu kapaċi jogħlew 'il fuq mill-esperjenzi l-oħra kollha in their other life, ħa ngħidulhom hekk, biex tassew iwettqu l-ġustizzja għamja, kif ngħidu. Bħalma dejjem nagħmel infakkar ftit jiena. Infakkar l-aktar biex insemma' l-vuċi ta' dawk l-aktar fostna li ma jitkellmux, it-tfal. Ilbieraħ kien il-Jum Internazzjonali, il-Jum Dinji tat-Tfal, fejn infakkru d-drittijiet tat-tfal. Kellna ħafna ċelebrazzjonijiet ta' dan fid-diversi skejjel u anke organizzazzjonijiet oħra. U xtaqt bħas-soltu nfakkar li għandna Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-Drittijiet tat-Tfal, is-CRC, li hemm outlined drittijiet li għandhom x'jaqsmu wkoll fejn jidħol il-qasam tal-ġustizzja. Id-dritt tat-tfal li jinstemgħu, imma wkoll mhux biss jinstemgħu u l-ambjenti li jinstemgħu fihom. Daljiem kellna wkoll esperjenza ta' persuna, ta' tifla li kienet parti minn kawża dwar abbuż, u ddeskriviet b'mod, fil-fehma tiegħi, inkwetanti l-ambjent li fiha din it-tifla ġiet mitluba biex tixhed, li kellha tpoġġi bilqiegħda fil-kurutur f'dejn familjari saħansitra tal-akkużat. U allura nappella biex l-awtoritajiet tagħna jikkonsidraw anke l-mudell, Iżlandiż ta' Children's House fejn it-tfal jittieħdu f'ambjent newtrali fejn ikunu qed jinstemgħu mill-professjonisti kollha imma wiċċ imbiċċ ma' persuna waħda u li wkoll il-każ jinqata', jiġifieri l-parteċipazzjoni tat-tfal tkun ta' darba u mhux b'mod repetut bl-iskop li l-healing process. tat-tfal f'dawn iċ-ċirkustanzi jkun jista' jibda immedjatament u mhux wara li jkun hemm proċeduri li jkunu lengthy u allura l-healing process tat-tfal jiġi stall. Irrid infakkar fil-guidelines tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa on Child Friendly Justice. Dan il, dawn il-guidelines li ġew adottati mill-Kummissjoni tal-European Union u li wkoll tħeġġeġ lill-Membri Stati biex jagħtu każ dawn il-guidelines, huma importanti f'dan is-sens fejn jidħol it-twettiq tad-dritt tat-tfal, Artiklu 12 tal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal, li t-tfal għandhom dritt jinstemgħu, imma wkoll jagħti guidelines ċar ta' b'liema mod ukoll dawn it-tfal għandhom għandu jkollhom l-aċċess għall-ġustizzja. U biex tassew infakkarkom, ġibt kopja tiegħu, Ministru, jiġifieri għandi kopja għal kulħadd u lilkom ukoll, Imħallef Abela u Maġistrat Mercieca. Ġibtilkom kopja biex ma tinsewhx għax ħadtilkom raskom u. Nirringrazzjakom. Nawgura mill-ġdid lill-Imħallef Abela u l-Maġistrat Mercieqa xogħol siewi fl-aħjar interess tal-ġustizzja imma wkoll fl-aħjar interess tal-aċċess tat-tfal għall-ġustizzja. Grazzi.